Awle, thlirtu leh ngaithlatu te, chibai vek ule. Vawiin hi date ni sawmhnih, June sangni leh sawmhnih paruk, inrinni a ni a. Tun tumah chuan Aizawl chawlhmun Kidron Valley a awm Solomon's Temple kan tlawhna leh kan bihchianna kan thlirin kan ngaithla ho leh dawn a ni. Awle, tuna kan hmuh leh kan thlir mek hi Solomona Temple luhthlakna tur a ni a. An luhthlaka ding lampangah hian a luhman ticket cut ve a ngai a, puitling mi pakhatah cheng sawmhnih an la a, naupangah erawh chuan cheng sawm an la a ni. Tichuan, gate atanga han luh tawn tira vei lampangah hian hei water cooler tui vawt intheihin a awm reng bawk a, tin a hmun hi a thianghlim hle. a. Tin, he lai hmunah hian hei Visitor Notebook an tia, he lai hmuna rawn kal zawng zawng te hming inziah luhna hmun a awm a, kan hming, kan veng kan ziak lut dawn a ni. Solomona Temple chanchin kan sawi dawn chuan a hmasain Solomona Temple lanna hmasa ber Samuela pahnihna bung sarih Ah khan kan hmu a, tin Chronicles pakhatna bung sawmhnih pakua leh Chronicles pakhatna bung sawmhniha te pawh hmuh theihin a awm bawk a. Chutiang chuan Mizoram State Solomona Temple a lo pian chhuah dan pawh hi kum sangkha zakua sawmkua pakhat kum khan Doctor LB Sailoa hnenah Pathian thlarau thianghlim hriattirna fel fai tak mai dawn a nih thu an beef let atanga ziak ngeia chhiar theihin a awm a ni. Chu a vision hmuhah chuan he temple sa tura tih a nih thu leh a temple sak dan tur ruang âwm engkim mai, architect design te leh tin a tukverh awm zat tur te, a kawngka pui awm zat tur te, tin a building san zawng, a len zawng, a zau zawng engkim mai chu chipchiar taka hrilh hriat a nih thu ziaka hmuh theihin a awm bawk a ni. Chutianga vision felfai tak mai pek a nih hnu, Kum Sangha Zakua Sawmkua leh Paruk. December ni sawmhnih pathum a lo thlen chuan tuna Mizoram State Solomona Temple a dinna hmunah hian a building lungphum chu phum fel a lo ni ta a ni. Tichuan kum a lo kal zel a, kum sanghnih leh sawm pasarih, December ni sawmhnih panga Krismas ni a lo thlen meuh chuan Mizoram State Solomona Temple chu hlanna leh hawnna, ceremony, ropui tak, hman theihin a lo awm ta a ni. Tichuan, a lungphum an phum ni atanga an hawn ni inkarah hian kum sawmhnih leh pakhat chhung a vei a. He building an sakna atana an senso zawng zawng hi cheng vai bel chhe sawm leh pariat hmanral a ni. Tichuan, a dung lam feet za leh sawm riat, a vang lam feet za leh sawm riat a zavaia belh khawmin square feet singthum sanghnih leh zali a zau a ni a. Tin, Solomona Temple hi lam hla leh lam hnai atang pawha tlawhtu an thahnem thin hle tih thu hriat a ni a. An visitor record bu atanga data kan collect theih dan chuan thla khat chhunga he Solomon Temple tlawhtu kal zawng zawng te hi mi sangliza nga atanga, Sanga inkar ah an awm mek a nih tih thu hriat a ni. Tichuan a luh man kan sawi tawh ang khan Puitlinga sawmhnih a ni a, naupangah hian cheng sawm a ni a, a awmna hmun hi Aizawl chawlhmun veng Kidron Valley a awm a ni a, tin parking a zau nuam a, helai hmun hi Vaivakawn atanga minute sawmpanga sawmhnih vel a thlen theih a ni a, thlirtu zawng zawngte. Hun awl kan neih rem changah te, chhungkua in emaw, tin mahni chauh pawh in emaw helai hmunah hian rawn kal ve a. He hmun nuam tak leh hahdam thlak takah hian vawi khat tal chu rawn pan ve chhin turin kan han insawm ve pah duh bawk a ni. Awle, tun tuma kan tih chhuah theih chu khati chin zawng kha a ni leh rih phawt a, thirtu zawng zawng te in zavai chungah thinlung takin lawmthu kan sawi e.